Mae Ngwestai Hen Otter yn cael ei adnabod fel un o chwaraewyr rygbi gorau i oes yma yng Nghymru. Fe enillodd 21 o gapiau dros ei wlad, mae ei straeon erbyn hyn ar gof a chadw, a mae'r llyfr, Terry Davies, Wales's First Superstar Fullback, bellach wedi cyrraedd rhestr fer Llyfr Rygbi'r Flwyddyn, a mae'n hyfryd cael cwmni Terry Davies yma yn y stiwdio ato ni. Wel, fel o'n i'n sôn nawr te, mae'n mynd i fod yn dipyn o noson nos yfory, Terry, ond O'n i'n mynd trwy'r llyfr yn gynharach ac am anrhydedd te i gyrraedd y rhestr fer 'ma?
Wel, yym, mae, mae wedi gwerthu nifer o, o lyfrau dros 2,000, a pan daeth e mas gynta, uh, fi'n credu Bod pawb oedd yn perthyn i fi wedi prynu môr o lyfrau, dwi'n bod i gen. Fi'n siŵr bod yna dipyn mwy na rheini sy'n perthyn i chi'n sicr wedi i, yeah. i, i ffrynu ddi. Um, rhagair gan Sir Gareth Edwards, a mae hwnna yn ei hunan siwr o fod yn, odi. yn, yn compliment a hanner i chi, fi'n siŵr. Odi, odi.
Oedd y chwaraewr gorau uh, yn y byd, fe, Gareth. Uh, o'n i'n falch iawn bod fe wedi rhoi glod i'r Ie, yeah, a hyd yn oed yn gweud, a gofyn y cwestiwn, byddech chi'n chwarae heddi, a'r ateb yn bendant, byddech chi ar y ca heddi. O, mae hwnna yn anrhydedd i ni hunan. Mm. Mae e'n gyfrol onest iawn hefyd, i chi yn ddiflewyn ar dafod, i chi yn dweud i dweud i, a'i dyna llais Terry Davies, neu dyna beth o'ch chi eisiau, o'ch chi eisiau llyfr rygbi fel hyn? O'n i moyn llyfr, oedd dim, dim ond y bwyty rygbi, o'n i moyn hanes a'r uh, characters i gyd oedd wedi gwrdd â trwy fywyd, chwbod. A fi'n credu, uh, mae'r llyfr wedi dod mas yn, yn dda, mae'n... Pan bod chi'n uh, wylio bod ti rygbi yn yn amser hi, sy'n llwyr o bobl yn byw nawr sy'n cofio'r amser neu falle. Yeah, na. So, oedd rhaid wneud y llyfr wedi bod fe'n bwysig a bod e'n dangos hanes Fergus o un godi. Yeah. O'ch chi'n cadw dyddiadur de, achos yn amlwg mae'n gyfro, mae'n fanol iawn. Felly, le, o'r cof? Na, o'r cof i gyd. Uh, wthnos glib iawn, oedd y groten dyfnau wedi gwed, you've got, mae rhaid i ti ysgrifennu llyfr dad. Allu di ddim ymlaen. So, oedd hi'n wthnos glib iawn. Ac es â'r têp recorder mas a es â'i trwy'r fywyd i gyd yn yr wthnos 'na. Ie, ac yn sicr, mae mae fan hyn nawr, yma ar gof a chadw i gadw am byth. Yym, yn amlwg, o'ch chi'n sôn fanna am yr hanes y rygbi chi'n mynd ôl i'r 50au, cyfnod hollol wahanol i fel i ni i'n cael nawr. Oedd Gareth Charles yn ni ar y soffa neithiwr yn edrych mlaen at daith y Llewod, maen nhw'n gadael ddydd Llun, i chi'n Llew, y chi'n wedi cynrychioli'r Llewod. Licech chi chwarae rygbi nawr te? Wel licen i ga'l yr arian. Tipyn o wanieth pryd ni siŵr o fod. Tipyn o wanieth na fifty pence a day allowance yfe? Ie. So a o'n i goffo roi busnes lan. O- o'n i am busnes pry' 'ny yn gwt i'n ifanc. Gofynes i roi y busnes lan i fyn' ar y to. A oedd e'n dwr hir ofnadw, oedd e yn wych mis. Ie, cyfnod hir oddi cartre yn sicr. Yym, yn amlwg, ma' yn y ll- yn yr gyfrol, ma' 'na lunie arbennig, ma' rheini yn bwysig iawn ynghyd â'r geirie. Llun hyfryd o chi a'ch brawd, a ma'r ma'r llyfyr yn yn deyrnged iddo fe hefyd. Odi. Odi, o'dd e yy o'n ni ddim 'di ware gyda'n gilydd oherwydd o'n i 'di ga'l drwg, o'n i 'di ca'l y cap cynta, a serch o'dd e'n enach na f'ne yy Mi ddaeth e i warae i Gymru fyny ar y blwyddyn o'n i mas o yn cael operation ar uh, replacement ar un o'r esgwyddau. Ie. Yeah. Um, all, rhaid fi ofyn i chi wrth gwrs, yn, yn fel dyn o Olanelli, y Scarlets oedd y tîm wrth gwrs. Uh, Mae'n gyfnod cyffroes iawn fel cyfnogwr y Scarlets ar hyn o bryd. Byddwch chi'n gwylio dros y penwythnos? Wel, Mae neb rhy bo tîm da yn dod yn Gymru am yr Scarlets. Pan, fel maen nhw ware nawr, mae fydsen nhw yn mynd nôl i'r amser i de. A ni, o'n i disgwyl ar y gêm dy Sadwrn a gweud, wel, alle Phil Bennett wedi ware yn y gêm hyn. So, mae'r ma, ma, ma clod mwyaf allai roi i Llanelli.
Ie, yn sicr, mae hwnna yn dipyn o gompliment.
Croeso ni'n bysedd, gobeithio, mm.